Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Альбина Вәлиева, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Уңган куллы һәм җылы йөрәкле волонтерлар. Солдатларны бөтен бөтенесен наступающий яңа ел белән котлыйм. Исән сау гына кайтсыннар, исән сау булсыннар. Түбән Кама фронт өчен төркеме өченче ел хәрбиләргә булыша. Карны вакытында чистартмаган өчен штраф салачаклар. Махсус комиссия рейдка чыкты. Декабрьнең иң салкын көне. Табигатьтә 99 еллык цикллар бар. Бу циклларда һава торышы әкрен генә үзгәреп тора. Алда безне нинди һава торышы көтә? Спорт сөючеләрне көтеп калалар. Быел Түбән Камада биш ачык шугалак эшләячәк. Әкият илендә. Рубах оешмасына йөрүче балалар өчен Яңа ел бәйрәме узды. Түбән Кама фронт өчен волонтерлар төркеменә 3 ел тулды. Хәзер алар 600 кеше һәм һәр кайсы үзенчә ярдәм итә. Берәүләр оекбашлар, жилетлар бәйли, икенчеләр азык-төлек белән булыша. Акчалата ярдәм итүчеләр дә бар. Барысы да уртак җиңү хакына, диләр. Уңган куллы һәм җылы йөрәкле волонтерлар белән безнең төшерү төркеме очрашты. Егерме өченче елдан бирле бу группага минем көлчә җиткәннән соң тәүдә носкилар бәйләдем. Хәзер инде жилетларга күчтем. 80 нче жилетымны бәйлим. Бәйләмәсәм, көнем заега узды, дип саный Гөлнур Серикова. Түбәнкамалның кулыннан энә белән җеп төшкәне юк. Уңган шәһәрдәш хәрбиләрне җылы оекбашлар белән сөендерә, эшне күңел җылысы кушып башкара. Догаларыбызны кушып,
һәрбер солдатның исән-сау өйгә әйләнеп кайтуын, балалары, туганнары кырына, хатыннары кырына и Яңа ел белән котлыйбыз. Ошо 26 нчы ел безне сугышлар бетеп, тынычлыкка чыксак, бик әйбәт булыр иде. Түбән Кама фронт өчен волонтерлар төркеме хәйрия эшен 2023 елдан бирле алып бара. Группаның аерым бүлмәсе юк, шуңа күрә кул эшләре белән өйдә шөгыльләнәләр. Берәүләр оек башлар, жилетлар бәйлиләр, икенчеләр азык-төлек белән булышалар, акчалата ярдәм итүчеләр дә бар. Барысы да уртак Җиңү хакына. Бөтен солдатларны, бөтен, бөтенесен наступающий Яңа ел белән котлыйм. Исән-сау гына кайтсыннар, исән-сау булсыннар. Минем детский поликлиникада медсестра булып эшләдем. Анда минем, мин үстергән солдатлар фамилияләрен күрәм. Кайткан ниләрдән фамилияләрен эзлим. Шул хәтле авыр. Алар үзебезнекеләр. Оста куллы шәһәрдәшләр арасында якыннары, махсус хәрби операциядә катнашучылары да бар. Өч ел эчендә Түбән Кама фронт өчен төркеме волонтерлары дүрт меңгә якын окоп шәмнәре ясаганнар, солдатларга меңгә якын жилет һәм ике меңнән артык оекбаш тапшырганнар. Лилия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җәббарова, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары.

Шуны истә тоту мөһим, әгәр дә машина кар чистарту техникасына комачаулый икән, ул эвакуацияләнергә мөмкин, ә аның хуҗасын штраф көтә. Бүген декабрьнең иң салкын көне. Иртәнге якта термометр боганалары минус егерме җиде градус күрсәтте. Төнлә егерме градус суык булачак, дип фаразлый синоптиклар. Иртәгә көндез минус унбер градус көтелә, ялларга бераз җылытачак, алты-сигез градус салкын. Быел кыш нинди булыр? Халык синоптигы фаразын тыңлыйк.
Табигатьтә 99 еллык цикллар бар. Бу циклларда һава торышы әкрен генә үзгәреп тора. Шушы цикллар да, мәсәлән, унбер елдан соң якынча кабатлана, 99 елдан соң төп-төгәл кабатлана. Әйтәләр бит, кышка ошап җәй килә, җәйгә ошап кыш килә дип. Менә шушы унбер еллык цикллар белән бәйле ул. Кышка ошап килә дә җәй, аннан соң үзгәреп, әкренләп үзгәреш була, шуннан соң җәйгә кыш очрый башлана. Быел да шул декабрьдә шундый теге бик чатнама ук суык булмас ул, Декабрьдә суыклар булыр да, январь, февраль яңадан җылырак, аннан соң хут суыгы керә, аннан соң февральнең ахырында, март башларында бераз булып алырга мөмкин суыклар. Менә минем фаразлар шундый.
Быел Түбән Камада биш ачык шугалык эшләячәк, Гаилә, Нефтехимиклар һәм аттракционнар паркларында, Батыр спорт мәктәбе һәм Шинник спорт комплексы территорияләрендә. Шулай ук спорт сөючеләрне Нефтехим-Арена боз сараенда да көтеп калалар.

Тылсымчылар белән уйнап, биеп тә алдылар. Кыш бабай бул акциясе тәмамланырга санаулы көннәр калып бара. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең изге эштә катнашырга вакытыгыз әле бар. Уенчыклар, тәм-томнар, мәктәп кирәк-яраклары Химиклар проспектындагы 64 А адресы буенча кабул ителә. Бүген тылсымчылар ролендә 77 нче балалар бакчасы коллективы, алар хәйрия акциясендә елда катнаша. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы узсын!